Eý jemagatlar! Pygamberimiz aleýhissalatu wessalam aýdypdyr, Her kim jähenneme mähkum bolsa, ýagny jähenneme äkidilmeli bolsa, Allah hemmäňizi gaharyndan we gaharynyň siňen ýeri jähennemden we kafyrlykdan saklasyn. Her kim jähenneme mähkum bolsa, şol adam barýarka jähenneme, Hawa-da, meň hakym jähennem, men behiştde girmek meň jaýym däl diýip, boýun alyp gitjekdir diýýär. Ine, jähennemiň gürrüňi tamam bolup, Ýaradan Alla on ikilenji aýada aýdýar, Innellezine ýahşawne Rabbehum bil-gaýbi lehum magfiratun we ejrun kebir. Emma ol adamlar Alladan gorkup, Hudaýy görmezden gelen, günä etjek bolanyny gorkup, günä edenlerinden soňram gorkup, Wä, men nätdim men diýip Hudaýdan gorkýan adamlara, Lehum magfiratun, eden günälerini geçerin, We ejrun kebir, uly padaş, jennetde bererin diýipdir. Adam günähkar-da. Hudaý Tagala şu aýada men bir içine az açyk gireýli. Hudaý aýdypdyr, Hudaýdan gorkýan adamlaň günäsini geçerin we jennet bererin. Ýagny adam günäkar-da. Hemişe aýdylýandyr, Hamun behter, hamun uly nygmat, şu bir ulakan gowy zatdyr, adam günäň yzynda gezmesin. Adam ýalňyşar, adam günä eder, el-aýak, göz-gulak ýalňyşar. Emma günäden çirim bär nama dökmesin, ertir bir günä etjek men diýip begenmesin. Şu bir uly nygmatdyr, ýaş oglanla, musulman doganjyklam. Ol Hudaý aýtýar, Allah Taala aýtýar. Hudaý Taalany görmezden gelen Alladan gorkýan adamlaň eden günälerini geçerin we padaş bererin.

Älä ýa'lemu men halak we huwel latiful habir, Alla aýdýar, Ýaradan Hudaý bilmejekmi Öz ýaradan zadyny? Men sizi ýaratdym, Öz ýaradanymyň içindäki zady bilerin ahym diýýär. Älä ýa'lemu men halak, Ýaradan Alla bilmejekmi? Älä ýa'lemu men halak, Men Özüm ýaratdym sizi diýýär. Ýaradan Alla bilmejekmi?

Ynsanyň içinde ölmek-de goýdum, direlmek-de goýdum diýýär. Biz şu mahal diri ýagdaýymyz bar. Niçe ýyllar bäri, tagryban Siri nebewi Resulullahyň ýaşaýşyny başlanym bäri, başlanymyz bäri, başardygymdan ölüm gürrüňi agzamardym şu minberden.

Jamy-i beşeriýetiň mätäç gürrüňleri gaty kän we kämilligi sabyt bolsun diýip, dört-bäş ýylyň içinde Alla köklediginden, Hudaý berdiginden, Resulullah aleýhissalatu wessalamyň ýaşaýşynyň içinde ynsanyň ýaşaýşynda gerek gürrüňler hyzmatyňyza ýetirilendir, tä Hudaý kökledigine mykdarça. Emma bir gije gürrüň ölümiň öz gürrüňi geldi, bireme içine girip gürrüň edeýliň. Allazi halakal mewte vel haýata. Alla aýdýar, sizde ölmek-de goýdum, direlmek-de goýdum. Biz şu mahal diri halatda. O hem hamana bir oturyşykda, bir gülüşikde, sadaja do-gön aýdaýyn, bir toýda-da. Ölüm agzalsa, ynsanyň zehninde bar gelişmeýän zat-da. Toýdan, hoşlukdan gürrüň edilmek. Iň ynsanyň hoş wagtynyň jelesesi-da dünýede. Indi o saçagyň başy, ýa oglan-uşak saçagyň başynda mişdik, ýa başga jeňňelle, derýada gülüşip duran halatyndan däl. Oňam aýdylýar, Ölümden gürrüň etme, men ýüregim darykýar diýip. Şu gürrüň yştyba gürrüňdä. Näme diýip, Eý jemagatlar! Eý ýaş oglanla! Eý aýalo erkek musulman doganla! Ölüm agzamaly diýdigi, ölümi agzap, heý men gorkýan diýip darykmaly diýdigi dälki.

Başga işde-de bolsam, çöregim halal ýygnaýyn, mert bolaýyn, zähmetkeş bolaýyn. Eý, ölüm bar öýde, şo ölüm haçan geljegi belli däl. Şo ölüm gelmäkä, men daýaw bolaýyn. Äsli ölümi agzamak manasy şi mahalky aýdyp duranym-da. Eý ölüm agzaňyzda ölüm agzamelle ölüm agzasaň men gorkýan köplerçe zenanalar gürrüňi eştibaby gorkýan gorkýan bolsa günäni äpbermeli ölümi agzalmaly tä uzak günä edilmezýaly Ölümi agzalmaly, onuň-munuň aýagyna taýak oklanmary ýaly. Eý, bir gün şi-de gitjek, men-de gitjek, eý, adam öljek-ä, men şuňa myzahym bolmaýyn diýmeli. Agzalalyk döretip ýörmäýin, men Hudaýa barjak bir gün diýmeli. Ölümi agzamagyň delilleri, manalary şi. Allaň bizden isleýä Resulullah bizden isleýän zady şi. Şuny toýda-da hatda meselen na in insanyň hoş wagty agzalýarda. Näme işgali bar indi şuny agzamaň. Bir wagt adamyň fursaty tamam boljak, şo fursat tamam bolýança adamyň göwünün gör, hormat goý, heleýiňe ýagşylyk et, rehimli bol diýip aýtýaňda. Işgali barmy şu kefiň? Insanyň hakyl bilen gitse işgali ýok. Ynsan elm menen gürrüň etse işgali ýok. Ynsan mantyk bilen gürrüň etse işgali ýok. Ýöne şeýtan menen gürrüň etse işgali bar. Şeýtan menen gürrüň etse. Näme diýip, şeýtan ölümi agzasaň günä ep beriljek şony bilýäda. Ölümi agzasaň amalyňda daýaw boljak. Namazlaň kazasyny aljak ony bilýäda. Ohm näme etýä şeýtan we şeýtana urdaş meňzeş adamla. Ölüm agzamasana bäş günde hoş boleýli, ölümi agza tä hoş bolary ýaly. Ölmäkäm men dogry ýaşaýyn, mert ýaşaýyn, mäkäm boleýin diýip, muň mysaly kim, wah kim gowy mysal bolup biljek gözümiziň nury Resulullah jandan başga. Bedr jeňinden hoş bolup gelýänmiş. Öýün oba gelipdir. Ýagny Medine-i Münewwerä gelipdir. Rukyýa diýen gyzynyň gumyny guýup duran müşrikler jaýlap. Bedr jeňinden hoş bolup gelýänmiş. Medinä ýetipdir. Görse gyzynyň Rukyýa diýen gyzynyň razyýallahu anha enemiz Hatyjadan dünýä gelen gyzynyň gumyny guýup duran müşrikler. Ýigrimi üç ýaşyndaky gelin Rukyýa-da. Hazreti Rukyýe-de. Emma onda-da pygamberimiz mydam güler ýüzlümişdik. Ine ölüm agzamak diýerler şe. Aý men ölüm agzasam gorkýan, gabyr ýadyma düşýä, çukur ýadyňa düşýä. Ýadyňa düşsün günänep bermeden çürim. Günähiň yzynda gezmesizlikden çürim. Mähebbetiň kän bolar ýaly, güler ýüzüň kän bolar ýaly, adamlaň gözüne şat görner ýaly. Ölmäkäm erkekleň arasynda erkek, zenanalaň arasynda zenana. Musulmanlar mert diýileri ýaly, Hudaýy adamla güler ýüzli diýileri ýaly. Meger taryhy beşeriýetde Resulullah aleýhissalam iň güler ýüzli adam dälmi meger? Iň ölümi kän aglaýan adam özde Serdary alem Muhammed Mustafa aleýhissalatu wessalam. Mydam güler ýüzlimi.